China rama kum sawmsarih a upa Zhu Yancheng chuan a tupa naupang tak Zero Zingiana nutna chhan nan beauty influencer makeup thiam hming thang taka a in hlang kai a. He naupang hi kum nga a ni in thazam natna hlauhawm tak, spinal muscular atrophy, a nei tih hmuh chhuah a ni a. He natna enkawlna damdawi hi a man a to em em a. Dose khat ringawt pawh hi ian nuaihsarih India pawisa a cheng nuaih sawm riat chuang zet a ni. A pension lak chuan enkawlna man a daih loh avang leh a upat tawh avanga hna dang a hmuh zawh loh avangin zu hian makeup hman dan leh a hmanrua te chu amah in a inzir chawp ta a. A tirah chuan dawr leh brand hrang hrang ten putar hian makeup a zuar thiam lovang tiin lo hnawl mahse dawr hrang hrang tawhin foundation leh mascara hman dan te a zir a. A tawpah chuan social media zuitu followers tam tak a nei ta a ni. A piu lamah chuan mi tam takin an sawi sel a, a chhung ten he putar hi pawisa lak luh na atan hmantu tangkaia an hmang hial niin an puh bawk. Mahse a tupa a hmangaihna dik tak chuan mi makna duai tam tak thinlung a hneh ta a. A live streaming hmanga a sum lak luh te chu an chhungkaw harsat lai berin an inhngahna ber a ni a. He enkawlna vang hianin Zio chu a tir lamah thlasawm pariat chauh dam tura an lo rin tawh pawh kha rei tak a dam phah ta a ni. China sorkar policy thlak danglam avanga damdawi man a tlawm hnu pawhin Zhuo hian a hna hi a chhunzawm reng a, natna vang tak neite tana hmalahin thupuan chhuahna hmanrua a hmang a. Pi leh Puten an tute tana hmangaihna avanga engtiang taka thui nge an huam tih chu a lantir a ni. Actor Vijay Varma an kum sang nihsawm paruk a a thlalak lui a rawn post thar chu mi ngaihven a hlawh chak leh a. He thlalak Amitabh Bachchan-a ina an laknaah hian ekin rangkachak Golden Toilet a lang tel a. Mi a tiphu deuh zak mai a ni. He thlalak hi viral si teh mai a ni lova Vijay Varma atana eker ber hun pawimawh tak a ni. Kum sangni zawm paruk kha Sujit Sirkar a film siam film ropui tak ni bawk Pink ka Amitabh Bachchan nena an chan dun kum kha a ni a. Chumi kum chuan mi hming tang tak tak Sachin Tendulkar leh Irfan Khan te pawh kan hmu a. Hemi hian a thiamna leh a inrin tawkna nasa takin a ti chang tlung ta a ni. A ropui zawng chauh ni lo hian he post hian thil te tham leh dangdai deuh deuh kan hriat reng te hi hmasawnna, beihhrepna leh hlawhtlinna chhinchhiahtu a ni zia a lantir a. Ekin rangka chaka ek chu a nuam deuh turah te pawh ngai ang. Kum sawm sarih mi hmeichhia pakhat chuan nau a hring a, hei hian kum upat tawh hnua vawi khatna atana nau hring thei hriat loh ber te zinga mi pakhat a nih tir a ni. Kum upat tawh hnua nau neih hian hriselna leh mihring taksa dinhmun atanga harsatna tam tak a neih theih thin avangin he naupa hian khawvel mipui ngaihven a hlawh hle a ni. Report a antar lan danin he naupa hi Assisted Reproductive Technology hmanga tih a ni a. He thiamna hian mihring taksain a tlin chin anga kan lo hriat thinte chu a chhiat hneh hle a ni. Khawvel hmun hrang hrangah nau pai theihna tura inenkawl-na a lo awlsam tak zel avangin thil thleng zen zen ni lo mahse hetiang thil hi tun hnai kumah khan a lo thleng leh zeuh zeuh tawh a ni. He thil thleng hian kum upat tawh hnua nau neih hian nunphung leh nungchang kawngah te, Hriselna atana hlauhawm a nihna kawngah te, nu leh pa chauh ni lo naupang te tana nghawng a neih theih zel dan tur chungchangah sawi ho na thar a chawk tho va. Tunlai thiamna hian mihring hun bih leh kum kan lo bituk tawh thin te a thlak danglam thei tawh a ni tih a tarlang bawk a ni. Kum Sangni sawmparu khan Uangtingi chuan a bialpa Zengzia chu lirthei chetsualna avangin a chan a, a khawvel chu a inthlak thleng hlawk a ni. Hliam leh natna thuk tak a tawrh rualin mawhphurhna rit tak a kalsan bawk a. Zenga khan sumdawnna a lo kalpui ve thin a, a thih hnu hian a hnathawktute, a thiante leh midangte laka a ba ia nuaih ruk India ram pawisa a nuaih sawmsarih vel chuang zet chu a lo hnutchhiah a ni. Zinga chhungte khan heba tam tak hi rulhpui thei dinhmunah an ding lo hrim hrim a. Uangtingi leh a thiante leh hmelhriate chuan ama ba pawh a nih loh avangin kalsan mai turin an fuih hlum a. Mahse Uangtingi chuan thil dang a ngaihtuah thung. Zinga khan midang tana ba kalsan emaw harsatna siamsak emaw kha a duh ngai dawn lo tih a hria a. Chuvang chuan amah a zahna leh a rinawmna avangin khaba kha rulhsak a tum ta tlat a ni. Barul tur hian a theihna zawng zawng a hmang a, a pawisa kawsa Ian nuai hnih a thawh chhuak a, a thiante hnehna tangin Ian sing ruk a puk belh bawk a. Hlawh tha zawk hmuhin beiseiin hmun dangah hna a zawng ta bawk a ni. Kum tam tak chhung rim taka thawk leh ren chem taka nungin a mal te tein a ba zawng zawng chu a rul zo ta vek a ni. Nawr luihna vanga ti a ni lo va, hmangaihna leh a chhia leh chawhriatna rinawmna vang liau liau a ni. Ba a rawlh rual hian Zinga nu leh pa te a kalsan ngai lo va, an lungngaihna a hnem a, an nu chu a zinna a ti hruaiin an pa hrisilna thlengin a ngaihtuah a sak reng thin a. Anmahni kha hmelhriat loh ang an nih rualin ama chhungte tak tak ang maiin a enkawl a ni. Kum Sangni sawmhnih khan Uangtingi chuan pasal a nei leh ta a, mahse zinga chhungte nen an inzawmna erawh a bo chuang lo. An inneihni pawh chuan an lo tel ve a. Uangtingi chuan thinlung takin, Ka nu leh pa in nir reng ang a, ka nuna mi pawimawh ber in nir reng ang, tiin a hrilh a ni. Mexico-a hmeichhe naupang pakhat kum riat mi chauh Adara Perez Sanchez chuan IQ za sawmruk pahnih a nei a. Hei hi Albert Einstein leh Stephen Hawking te IQ za sawmruk aiin a sang a ni. Kum tum a nih laiin Asperger Syndrome a nei tih hriat a ni a, a zirna lamah pawh harsatna a tawh phah thin a. Mahse, a hnu leh chhungte puihna zarah a talent a lo lang chhuak ta tak tak a. Kumngai Elementary School, Kumruka Middle School, Kumriata High School-a zo ta der mai a ni. A darah hian System Engineering leh Mathematics-ah degree pahnih a zir mek a, Astrophysics a zir a, NASA-ah Astronaut nih a tum bawk a ni. A thiamna leh a tumna avang hian Forbes Mexico-in Mexico-a hmeichhe thil tithei berte za zingah a telh hial a ni. Southampton-a pa pakhat chu a zing tho an huana a kal chuan a thin a rim hle mai a. An huana a kawt kaia vur tla chu a bo then nual tih hmuhin an thenawm ten snowman siam nan an ru then tih sawiin a thin rim hle a. Thlalaka kan hmuh ang hian patling thinrim nan chuan a ho deuh niin a lang. Mahse, he thil hi a viral chak hle ni awm e. An thenawmte nen chuan an inngeih vak lo a nih hmel. Mizo pa in thenawmte do ai chuan khaw sarih do a thlahnawm zawk an lo tih thin kha. A hre ve lo te pawh nia nge. India ram hi a zauin mihring cheng tamna ber tih takah mi maksak tak tak leh dangdai tak tak lah kan tam na rawh e. Dada Buge, The Goatman tih hiala an koh hi a pui sin aw. Khawvela kawr man to ber a nei hem mai. He kawr hi kawrna ran ni lovin rangkachak kg thum bela siam niin US dollar nuai hnih sing nga India pawisa in cheng vai bel che hnih makta duai sawm thum nuai thum leh sing sarih man zuk ni hem mai a. Amah chuan enga tinge hetiang ang kawr man to lutuk i neih te min ti thin a, mahse heti hian ka chhang thin. Ka duhthusam ber nia, mitin in duhthusam kan nei vek a, thenkhat in kar nalh tak tak leh in leh lo te a nia, kei chuan he kawr hi a ni tiin a hausa tawh khat leh a ngai phawt ang, thian te zozial dil dul du chu a ni dawn lo tawp mai, kha kha ni mai India ram chu pui deuh mai kan nia aw. Hepa hi mi dangdai ve tak, puitling fim lama lar em em mai chu a ni a. Fiamthu a duh nge tawngkam maksak tak tak hi a chhak chhuak fo mai a. Hmanah pawh vekhat chu Zaithiam Riana hi ka la mutpui ang tihna lo sawi tawh a ni awm e. Chu bakah lei si lo, van si lovin Vansanga puitling film siam hmasa ber nih tumin Elon Musk-a hian min tihpui sak theih chuan ka inpeih reng a ni, a ti tawh bawk a ni. Tunah hian thil nuihzatthlak kan ti dawn nge, lar khel tawngkam kan ti dawn zawk? Tawngzah maw zetin heti hian a sawi leh tawh a ni. School ka kal lai chuan kan zirtirtu in nang hi i hlawhtling dawn lo min ti a. Tunah chuan kha kan zirtirtunu leh a fanu chu duat takin ka kuah hle hle tawh mai a ni, tiin a sawi a ni. Mizo ten nga kan hriatlar em em, Portugal footballer Cristiano Ronaldo hi a nupui Georgina Rodriguez hian ti hian a pasal ni mek nitin rutin a sawi a ni. Zing dar rukah a thoin exercise lahin tui tam tawk a inleh ziah bawk a, zanah taksa tih luh nan khumpui min kaipui ziah a ni, tiin a sawi a ni. Mi fate hi chuan an larna tizual tur hian an ni tin awm dan tlem te an sawi pawh hian a lar hluai zel mai chu a nia. Chu chu sum lak luhna hmanraw tha takah an lo hmang thiam zel mai bawk si. Sum hian a um zui zel chu a ni ber e. UK rama school pakhat chuan style dangdai deuh mai an kalpui a, a school kai hun chhung chu zingdar riah dehmi sawmnga atangin dar sawm thleng a ni a. Hetiang hian kum tam tak an lo kalpui tawh thin a ni. Hemi period lai hi chuan school naupang kal lo, dam lo leh school chhuah san an tlemin zirna lamah hma an sawn thu an sawi a ni. Hma an sawn phah in an tumah an chiang a, exam result tha tak an neih phah an ti mauh mai. Zirmite chuan naupangte hian muttam an mamawh hle a. Duh tawka an mut chuan thluak a chak in taksa ral do tu a chak sawt thin a ni, an ti ni.